Ji me hate pirskirin çi pirtûk baş a da ku bixwînin da ji bo erî wa bike di warê perwerdê de û ji bo avakirina zarok û kesayeta zarok a. Ez ê ji we re bêjim bi kurtayî ji sed pirtûkê bandorker seranserî dîroka mirovahiyê heta niha, Pirtûkek ji wî sedî pirtûkek heye jêr dibêjinê Zeredeşt wiha gotiya ya feylesûfê elmanî Friedrich Nietzsche Zeredeşt kî ye? Ez ê tenê bersiva pirsekê din ji min hate kirin, demê min wêjeya kurdî dida xwendekarekî min rabû ji min pirs kir got Mamosta Zeredeştiyet olek e heta niha şopdarê wê ne gelek hene û pirtûka wê heye û pêxemberê wê heye Çimanî dibêjin feylesûf Zeredeşt û nabêjin Nebî Zeredeşt. Bi kurtayî bersiva vê pirsê, ji ber ku Zeredeşt xwe negotiye ez pêxember im. Olê beriya Zeredeştiyetê hemûkî olê ku hatin, olên di gorî jîngeha wa bûn. Xwedawend hete hingî xwedawendê xwecihî bûn. Yanî mirov çi dît ew sedema jiyana wî bû bawerî pê danî. Xwedawendê çandinî hebû, xwedawendê avê hebû, xwedawendê agir û li deverna hineka jî didît wekî çêlekekê sedema jiyana we heye ew çêlek diebidandî. Zeredeşt piştî ramanekî dûrdirêj, piştî ku di şikefta xwe de kete xelwê de demeke dirêj, di şikefta xwe derket û li rûê nerî Gota rûê go her xudakî te heya. Ji hingî de heta niha hê sondek di nama kurda de heya hê ku sond di xwendî bêjin bi xudayê şev û roj. Dîrok diyar dike ku zerdeştiyê kemîn ola e, sînorê e civaka ku tê de jiyan dikir û sînorê wê demê derbas kiriya ku jiyan şîrove kir û jiyana piştî mirinê şîrove kir.

Ji bêda mirovahiyê dît ku ev tişt tiştên fîzîkî normal in. Îdenê nema Raman pecirand ku ku ol tiştekî berbihist bê, tiştekî darîçev bê li erdê. Ji bo yekê Zeredeşt bi felsefeke kûrtir û dûrtir ranimî û şîrove kir. Lê Zerdişt bi xwe negotiye ez ji cem Xwedê hatime û ez pêxember im, lê wî jiyan şîrov vekiriye. Zeredeştiyet yekemîn ol bû bi xwedayê yek bakir û avakirina jiyanê li ser dualiya di hundirûyê xwe de dihewêne. Friedrich Nietzsche kî ye? Ew feylesûf û ramaniyar û lêkolîner û awazmendê muzîkî ye. Nîtşe di demê Şerê Cîhanîya Yekemîn hinga ku şer di navbera Elmanya û Ferensa de li dar, ew jî çû beşdarî şer bû. Lê ji ber ku çavî tarî bûn û nikarîbû nîşanê bigirê, dibêjin ew şiyandine nexweşxaneyê da qena alîkarîya bizîşka bike, û birîndara wan rehet bike. Lê dibêjin li wê derê jî ji ber ku Nîtşa bi xwe hinekî di aliyê laşî de hinekî qels bû, derûna wî jî qels bû, demê çavwa birînê giran dikir, bi hişt diket. Hingî ew ji leşkeriyê sax serrixandin û şiyandine mal. Ji ber ku Nîtşa dixwest xizmeta welatê xwe bike û nikarîbû di alî leşkerî de xizmetê bike, biryar da hingî û bi rêya raman xizmeta welatê xwe bike. Nîtşa ranimî ku çimanê Elmanya dewleteke mezin a, bihêz a, xwedî tenk û leşker û çek û çimanê bi ser nakevin. Ew ê dît Li gorî nêrîna wî ku pirsgirêk di baweriya leşkerê Elmanî de ye. Li gorî nêrîna wî leşkerê Elmanî xwedî bawerîka qels e. Ew ê didît ku li pey rêgezê pêxember Îsa herin. Ew rêgez e ku dibêje yek şeqameke rûê tê rastexê ti rûê çepê diyê. Li gorî vê rêbazê ev leşker tiştekî bi ser naêxin. Ew pêdiviyê felsefeka bihêztir e ku leşkerê Elmanî pê ava bikin. Di lêgerîna xwe de pirtûka Avîsta li mozexaneyeka Elmanî dît û ew pirtûk xwend. Got belê tişta ku ez lê digerhim va di vê pirtûkê de ye. Îdenê ji nû ve ew felsefe bi şêweyekî helbestî hûnand û xiste pirtûkek. Navê wê pirtûkê kir e Zeredeşt wiha gotiye. û xwest wê pirtûkê çap bike. Lê hingî dibêjin li Almanyayê dê çapxane hebûn, yek ji herdu çapxane jî razî nebû ku pirtûka wî na jê re çap bikin. Dibê hingî ew mijûl bûn bi çapkirina çend milyon nisxa ji Ji Încîlê gotinê em pirtûka te ji te re çap nakin. Dibê hingê neçar ma ku wê pirtûkê li ser hesabê xwe çap bikê û ji wê pirtûkê tenê du nisxa çûn ew herdu jî wekî diyarî çûn. Kesekî ew pirtûk nepejirand û kesekî nekirî. Pirtûka wî ne wilo ma piştgûhkirî û winda. Dibê heta piştre ev pirtûk. Geha serleşkeriya Elmanî got tişta ku em pê divê wêne ew di vê felsefê de ye. Îdîn ji nû ve ew felsefa anîn û li nav leşkerê xwe bela kirin û hiştin leşkerên bi vê felsefê bawer bêne avakirin û ji hingî de Elmanya ji serkeftineke leşkerî derbasî serkeftineke dî bû. Heta ku giha astekê ew dewleta ku pê re di Şerê Cîhanê Yekemîn Fernsa ya ku ew çend sal bû pê re şer dikirin di bîst û çar saeta de ew welat dagîr kirin û standin. Û derbasî welatên dîtir bû û ewî digot, Ez ê cîhanê sax ez ê girim. Di bêyekî rojnamevan Çû jê pirs kir ku tu çawa cîhanê Hemûkî dagirkê, gotiye ku ez ê bihêza va leşkera. Û ew ê rojnamevan bire darî leşkerê xwe, di wê gota wa leşkerê xwe bi bangewaziya leşkerî ji wa re got bi pêş de herin. Di bê leşkerî wîna bi pêş de çûn li pêşiya wa leşkera. Dibê kaşek hebûye ku digiha wî ka şûjê dihate xwar dimirin. Dibê ji wa leşkere kesekî ne gava xwe kêm kir û ne zêde kir heta wîna gote wa ku bisekinin. Gote wî yê rojnamevan ku ez ê bi va leşkera û vê baweriyê dinyayê hemû kistînim. Heta giha astekê dibê dijminê ceşê Elmanî Digo ku ew dikuştin, digotin herin li we bigerhin. Çi razeyî di du va leşkera de ye heta halo kesin mêrin û natirsin. Bê çûn wa girahan mêzan din ku di berîka her leşkerîkî de pirtûkeka wilo biçûk ya Friedrich Nietzsche di berîka wa de ye. Dibê qana di navberan de wê pirtûkê bixwînin. Niha em ê êne ser felsefa Friedrich Nietzsche û pirtûka Zeredeşt wiha gotiye, Çimanê Ahata destnîşankirin weke yek ji sed pirtûkê bandorker seranserî dîroka mirovahiyê. Felsefa wî ava bû li ser mirovê tekûz, mirovê ser xwe ra, mirovê serkeftî. Dirûşmê Nîtşa çi bû? Hêza vînê. Nîtşe felsefe bi awayekî nû hûnand, got, Jiyan ne ji bo xweşiyê ye, jiyan ji bo hêzê ye. Ji vê pirtûkê sax ez ê ji we re hevokekê bêjim, ew kilîta hêza kesayetê ye. Ev rêgez û hevoka min dixwest hûn bigirin, vê vê hevokê binivîsînin û li ser hêtekî xwe li malê deynin û timî vê vê hevokê bixwînin û ji xwe re bikene weke rêgezekê di jiyana xwe de û bi zarokê xwe bidine fêrkirin. Ew hevok çi dibêjî? Dibêje mirov werîsekî ji dandiya ser korteke kûr re di navbera acal û mirovê serkeftî. Borîna ser vî werîsî re me tirsiya û her du dulîkek yan şûndevegera li ser wî werîsî metirsî bi me tirsiya. Ev tê çi wateyê? Ev felsefeke gelekî berfara şîrove dike.

Û ne tenê Nîtşa. Ola Zeredeştî bi xwe jî gelekî hata reşkirin, ji ber ku dîtin ev kesê ha şopdarî vê olê ne. Feylesûfekî rûsî pirtûkek çap kiribû bi navê Li ser rêbaza Zeredeşt behsa Naziyê Elmanya kiribû ku digotin ewa daya pey şîretê ola Zeredeşt. Lê tevlî vê qasê heta niha felsefa Nîtşa tê naskirin wekî bihêztirîn felsefa perwerdeyî li ser asta cîhanê sax. Ji xwe min dixwest ez wîneyekî bênim ku piçikî simbîlî wîna hinekî biçûk bin min nedîtin. Min de du çîroka simbêl a, çîrokeke simbîlî wî jî heye. Ji ber ku Nîtşa bi xwe însanekî hûrik bû û bi laşê xwe hinekî qels bû. Û di demê dibistanê de timî hevalî wî ew tinaz lê dikirin, wekî kêmayikê jê re didîtin ew hûrbûna wî. Subhanallah yê hûrik hemû biaqilin. Çima? Ji bo yekê li vê dawiyê ew simbêlbirdan wekî rikberî kêb civakê re wekî tehediyê jê re.